akakunda ka phaweti mina ya membengeza ra ra xichangana
mugili vuswa lowu
a ni ba tingomanyana tin'wana mara a na ha ti tivi mara ix leswi a ni swi endla na Yeah. a ni ta swi rhandza mara a ni hambanise ngopfu na na xichangani xa xa ntiyiso Eh. e a ni ba ti-disco swinene leto ku ciniwa hi minkarhi leyani hi minkarhi leya

mi nga dyi swe le mitini mi nga teki vasati vambirhi swa le miti swo nandziha ngopfu ke Hi le ka n'wina la. La le ka hina. Okay.

lebyi ya byona lebya swinene mibijina swo boha nkarhi wun'wana nga byela
eh, mi hlangane kwini na kokwani mj hlungwana loko hi tekana eh. loko hi tekana swilo swa khale a
eh. kokwani mi swi ndlisa kwini ku va mi kule mi fika laha ma ha tiye swona

ingenzi la ivi yi fika yi hangalaka ya ya kwalaho ya ndzi ta ku twala kahle hala hala siviri okay se a mi swi tiva njhani n'wina ku lebyiwani byi Jufi. Ni ya amatihlo ka no dya ni nga voni. A na byi vona ku aleli. Oh! Wait a minute. se mhani ta ku a hi khomaneni kahle va mhani hi vo vatswari va hina tolweni a ni kha ni twa swin'wana la ka radio ena mina ni lava ku ta swi endla loko swi pfumela ni lava ku cata na mhani lavaya nakambe
eh.
laha loko ni ku hile ka mina a no ti lumbeka ah, eh, le ku ni tshama ku kwana vanhu lava va vona vulavulaka i vanhu va mina
khale mi ri lawa 50 years 50 years loko va hi byela Mm. ene veri va lava ku mi vekela ringi ene a va yi hoxi
loko va pfumela na swona swona ka hi vana na mi ni ta ngetela mali a ni na denda na mina okay okay ni ta ngetela fifty fifty hlekela hafu emaburuku ambalo boxeka inando ani ani ximanjemanje

tikani kwa eh 6 minutes yeah oh va ndleli fa eh yeah oh sweswi va muganga bula oh swi so fika siza i stop yi imanyana eh eh se ku ri na sesi wa vona kwihi hmm. sesi wa vona hi khombi swilo se loko buti wa vona va ku va la ku teka va ku ntombi yi kona ka mahange hmm. va ta va ta vulavulisa ivi hi nkhenselana ku lovoliwa hi tlhe hi korhoka jaha hi ri tifi hayi bo hi voni xinepe ee hi voni xi- xinepe Hi ntsena mpela? ee xinepe ntsena mi suka mi mi mi vuyi kwala ku ta korhoka kwala na jaha hi nga ri tivi a swi ndleriwa yini a ku ri nkarhi wa kona mi nga ri tivi jaha na switsongo okay na switsunu swinene ku lovola va heta
a mi nga chuhi ku loko mo kuma ku a hi na lungwe maybe mi rhandza wa ntlhohe kumbe eh. wa rhambyana ro lehanyana a swi nga langhiwi ka minkarhi liya a swi kumeka swi ri kahle hinkwaswo okay e a swi kumeka swi ri kahle ivi mi fika mi tshama ivi hi fika hi tshama so kokwana mina lava ku mi ku ri ku ri vanhu vantshwa vo tala va nga ku hi languteni mi va byela laha ku va swi va bisa ku hikuva va kota ku hanya va fikelela na swi tisa swa mbisana swin'wana ke
um sweswiwani ni vutise wena ni ku i na muti na ebe i we ku e a wu byelaka mina sweswiwani

na na na ku veka rivala na mbisani ya kala ya loko nga ku veka bawa nga nga duku bela hi leswi nyamuka eh. mi tra mi ri va mbirhi ya ndeni ka ndyangu loko mi ni maka muti lowa ntirha ni ri one okay vavasati va mina va ri two va mbirhi u ni twa kahle ndzi mm, mm, mm. vasati a vasati va hina va mina va ri two mara ni va kota mina n'winyi wa vona se wo tsandza hi mari ya ri yexe se famki ba wu vona vanhu ma vona loko mi laka endla xilo i suk yi boni ku lavisisa hi changana kala ku vona ku na va mo de ma le ngi ndla njhani na okay so xibunu lexi wa mi xi kuma ku n'we mina a ni nga ve ri nkazi a ni nga tirhi na mina a ni tirha lava nga hele pmp tiremetala plus verde ribon laha ku endliwaka matlula swibamu leswo lamo dlaya vanhu hikuva ni tirha komiipmp
tiremetala plus verde ribon
definitive i na xikwembu lexi changaka
ya rhola la ti ya rhola straight
laha ni tirha kona a hi endla makulu a swibamu mi a mi endla hi mina na loko u ri na xibamu sweswi loko no xi vona na swi tiva ku loko ku ka xi nga ri parabelamu sweswiya swo fana kona loko no swi vona hi matihlo o leswo karhi ni miyela ni nga ku byeli nchumu no no no duvula musikeni mama ha swi kota ku swi a ni nga duvula no tirha okay a ni hina a hi duvuli a ho tirha makulu lama nga ta jolo a swi bangwi swa n'wina va ma teka va ma yisa lama ku ma xavisiwaka hina laha a hi tirhaka a ku xavisiwi nchumu ko tirhiwa
hayi no i swi tivi mi fe mi tirha laha handle ka tirhiwa ku lava swi tirhi ku lava swi tirhi loko yi nga tirhi hambiloko wena wo taka ni ha Eh, swin'wana a ni nge kumi ma- kumi mambirhi a zibamu ni to ku languta xikandzeni ko i tisa vugevenga no ka wena ku hayi U nga ma kuma wo ta le Furmanville nampundzu hi 8 o'clock ivi ku vula va Daniel Hlongwane ta ni kumi ni ta ku komba lava xavisaka matulu a ni wa malava loko ku a vulavula leswo swa swa la ndzhaku ka yindlu ni nge swi koti ni nga ta lekela hi ndyangu
no kokwani kesile kokwani ya bula swinene no a tsaka ku vona na mi tsaka ku lomu tirha kaya mm, a tsaka i ku loko hi nga hi nga burisana wa a mi tala ka hina mm. mi te ka mina ka n'wina hayi swi nga lava ka lana va va mi vona va n'winga muti ko va vula mina hambi loko a ni nga vulanga swi nga ri na nawu ni ta mi nga ta endla jiwa mi ta endla a ni heli ka mina a ni ta ni yamangana vanhu va ti va ta ni nyangata ni nga ri na mhaka na vona mi va byela ku ni khomiwi hayi se gqoka gqoka ka management la ku swona ku na nawu

na ku loko u vulavula xibunu i ri na mina hleni ku sukela ka na nangu na wena no swi twa kwawo wo wo timbeyambeya ekete ekete no vona ku Oh, hi le- Hi le- Ekes Dors. Ekes Dors.
um Ah, no, yi hlaye khale le eka Dors. Hayi, na nani. na bonga vana va baba Mm. leswi Hayi. nga ku endla endlaka swi kahle mi sungurile papa se ku ta nghena mina tirhatirhani na vona mm. mara va nga rivali ku hale ka wena alatata mijika be ku nga havi ka mina ke tla kapra ni hetile ku vona loko ho ka yeni swona eh, o swi karhiwa

so na n'wina a mi a mi pfambi va pfuna hi ku swa ku yimbelela ee a ni yimbelela na vona no ka ni nga cini oh. e o oh, loko va kandziyisa na n'wina a ni ri kona ee a ni ri kona mm. a ni ri kona so n'wina hi n'wina nsati eh, lonkulu Eh, okay mm. se mwe mina vana va nga la la muntini mina ni na swihlangi swa mune okay swa majaha ntsena ni hani wanyana se a ni tivi ku loko se ni ta vabya ni ta ngoli humava ni vana vingi va tata va ta mi ongola leswi va tirhaku hayi va ta kuma nkarhi eh. ya eh. no mani ma ha ti khome kahle kona ha tsaka ku va hi mi vona eh. hi khensa ku va na mi amukeli va hi swekele vuswa ijeni amalusi namuntlaa swi nandziha ngopfu i kha ni nge samani dya malusi ma ende mari kahle ngopfu loko sweka loko sweka ka ah, loko sweka ni kahle ngopfu a ah, van'wani va na ku ha mani ni fanele ni thola boyi ni ku mm. tiboyi leti ti humelisa moya a ni mi ta thola munhu wa le kule a fika tirha i famba na n'wina ku laya vendla yini vendla yini o oh, na koka na muti laha ni hi sweki xipotwana xa two na xa one eh, o oh, ku korhati laha a ni tihunyi eh. na mina na ti xavela na vana va ni xavela mm, e swi kahle so so loko loko swi ta ka ka ka swa vuyimbeleri a mi pfa mi va pfuna ku kamba na n'wina tinghoma na wun'we a tshamaka wa pfuna ku qamba vo qamba va ri voxe okay e mara va nga lavi huwa lava nga tshama kona Mm. Eh. Va nga lavi ku disturbiwa. hayi khona Mm.
i ncini lexi xi endlaka ku ri mi va mi ma ha ri kona laha ndya- ka ndyangu lowu la ka ndyangu lowu For- for nkarhi wo leha I ku- ku kondzelela ka leswo va vana hinkwaswo leswi eyi hileswo loko mi lava ku va kahle amukelani loko mo twa lexi mi nga swi teki swin'wana swin'wana a swi pfuni nchumu mm. n'wina ma swi tiva ku n'wanuna wa mina hi luya mm. ene a nge se ni hoxela se wele ku tana swihoxo swa wena tlhela na swona mm.
a ni kha ni va vutisa ku vona vo dya yini cause va tikomba va ha ri fresh Eh. va va tikomba va ri munhu wo jima ve ve ri va va jimanyana va banyana ti-push up Eh, va jima na hina hi ka hi ringeta ku jima le Eh. ku na girawundi yin'wana laya a hi jima kona hi swekeriwa swakudya hi endleriwa hinkwaswo hi bakanyiwe hi sweswi swa mavabyi lama nga Mm. Swa corona. kona e na hina a hi jima hi ku a hi tsutsuma hi girawundi liya n'wina e mi jika a mi jika ngani n'wina

hina hi tirhisa ku dya miroho siku rin'wana hi sweka tinyama hi dya mm. hi nwa na tiya ya ka zetisi timbilu ta vava hi vavela ku ya mm. kerekeni mm. sweswi hi nga tshama kwana oh, e lava ku ya kerekeni ku hani ya hina kereke yi va tele se hi yimisiwile Mm. Eish, ende wa se va kuma va swi lama ta ma ta hatla ma hindza ku hinkwini tlhela tikerekeni ee ma swi vona Mm, timbilu ta hina ti ta ta tsaka tsaka ee swinene na ni khensini ee ti Nkhensa ta ngopfu. tsaka mm.
nkhensa swinene ni khensile. ee va mandla ni vuyelela ee hayi ke va ka hina loko ri mina mandla legere gingirikano ka maxava tintambu ni tisongasongisa sweswi ni lava kokwani va hi belanyana va hi byela kahle xitsundzuxo xin'wana va nga xi nyikaka vantshwa laha ku va kota ku tikhoma ku fana na vona va byeleni kokwani laha ku va va fanele va tikhoma njhani e vana loko va lava ku ta tikhoma mm. ku fana na n'wina mi nga tikhoma sweswi mm, hi layeni hi mm.
layeni mi nga dyi vuswa bya le mitini dyanani vuswa lebyi swekiwaka la kaya laha okay dyanani vuswa lebyi swekiwaka la kaya hambi mbodza hambi yini mm. byi ta hela byi va kahle vuswa bya le mitini vuswa bya le matini bya le mitini a byi dyiwi a byi dyiwi ka minkarhi leyi hanyaka ka yona ku na mavabyi mo tala ngopfu vananga e ku na mavabyi mo tala ngopfu okay se xikwembu a xi hi tweli mi nga dyi swe le miti hanyani kahle mina ni lava n'wana wun'wana na wun'wana n'wana loyi a nga n'wana ni n'wi tivi loyi a nga ta ni lahla siku rin'wana loyi a ni n'wi zondha ku hi ya nga ta ni lahla ma swi vona mm. hmm? mi nga dyi swakudya swa le mi nga dyi
Eh, mungadi na vasati vambirhi mi nga teki hayibo Eh, tekani wun'we ngomtekemiri vambirhi mu- ha xikhale a ku ri xikhale lexi xikhale lexiya vananga Ah, hambi la ku lwisa vanhu mina tinati swi lava mbili ku tiyisela ku fana na yobo mu vulavula va va nge swi koti ku tiyisela ve nge swi koti swi ni endla leswi nga kona hayi swi nga mi betela ngopfu e
kwani khensi ngopfu e aye mina nge fambi kahle vanhu va kona hinkwavo va tisawu
swi lava mbilu swi lava ku tiyisela mm, swi lava mbilu mi nge swi koti swisatana swa n'wina leswi ku swi swi lava na mhwazi mi swekeli vuswa so e kumba sweka veka laya loko mi ku vuswa ku a wu byi voni laya e
yo mm. mi ri kokwana ene loko mi tirha mi ri vambirhi a ku lowu a rhangaka a vuya a vuya sweka
okay so na n'wi mi yima na yona ku ya ku vanhu munhu wa xinuna nga sweki
a ni baba wa n'wina vasweka okay se why n'wina misweka a ni n'wi- a ni n'wi mi nga vulamuki ximanjemanje xi- hayi mm-mm, a xi ha laveki a xi laveki ximanjemanje xa putisa okay xa van'wani va fika va ku ndhawini va ku kuma wa khomi xipanano ku hala xipanano Eh? hayi kona Yee!
Eh, ma hikuva mi mi- mina na sweka mina ka mi swekela yi ni sweka ni swekela vamakwenu wa mina ka ni va bela tona Oh, loko va ri no bela vamakwenu loko va ri vamakwenu swi kahle Okay. mara a ku a ku na n'wansati hayi Eh? a yi za fikelela kwalaho Eh. No- no- no loko o va kona Eh. na mi ni nga mi ni nga makhoma straight Hayi khona. loko no vona i nga ri loko ni dya nga ri swa swa banga banga yana Eh.

hi lava ku tisa ku loko va ku na mj hlungwani i munhu wa njhani mani sukerini